Ũũma wa mĩciĩ itũ nĩ toko ona njambanio ndĩakagwo ta ya wakinĩ tũrakinyiria haha atĩrĩrĩ nũ mũthuri gũkũ nĩ niĩ Hapana, ndũngiuga nĩwe mũthuri tondũ ta rĩu rĩ, Ĩ. mũrie Nũ ũgũraga irio gũkũ? Eh, wanengera mbeca nĩ thiaga nduka ngagũra. Nũ ũrĩhagĩra ciana cukuru? Eh, wanengera mbeca nĩ thiaga cukuru ngarĩ. Tuge tũgĩikara mũno no gwĩthamba. Nĩguo. Haya. Ĩĩ werĩ ona na wĩkĩre nguo njega. Ĩĩ. Ĩĩ nguo ĩtekũnjambithia rĩu nĩwamenya twĩ millionaire. Ĩĩ. Ĩĩ, nĩguo. Kuma nĩkĩo ngwĩkĩra. Ĩĩ na, na ũtanathi gwĩthamba rĩ Ĩĩ. kiuma kĩroto.

ikũmi thĩna hau wĩha atĩrĩrĩ ngũkũ ici rĩ ciĩ kũ kaĩ tũrĩ katũrĩ na matumbĩ rĩ maimire kũ Kaĩ twĩ- katũkugĩte kaĩ twĩ- kwĩ namo kaĩ kwĩ na matumbĩ okay na kĩrĩa mũrarũĩra rĩ nĩ kĩ nä ithe ti endia tuma nayo å rä a tå kuona mbeca we wagä rä irwo nä rå racio rwa ngiri 50 kå ringana na å rä a å ngiaga we ndwagĩirwo nĩ ngiri igana rĩmwe Na Ii. nĩ ma. hau ona niä rä nä ndarora ndona å guo Ii, nĩ wona- tigä kie å guo tå gä cigä re kaba tå gacokia na interest cici ciria cirä Ii. ũma wa mĩciĩ itũ ngotoko ona njambanio ndĩakagwo taya wakĩrĩ ũmũthĩ tũgĩthiĩ na mbere Eh, rĩu mũtumia wakwa rĩ eh, nĩ ndĩrarigwo atĩrĩrĩ Eh, hau tũkinyĩte rĩ niĩ ndĩrona ũngombere o igana tu thiĩ ngarore mayan kũ ndore kana kũu gwĩtũ waru tu- tũngĩgĩkorwo twĩku tũkĩhũtie na tũtirĩ kanyamũ niä ndä ragåkombera ciumä kå ona korwo no gwä kombera rä ona Eh. ti kaba ngä kå rä re ciana irio eh? ingä gå rä ciana irio o igana

rä u nä kä kä å ru mbeca ciakwa ndamũnengera mwanjĩra nĩ cukuru mũrarĩ harĩ Eh. mwĩciragia niĩ ndirĩ nda- ndirĩ na bata wa mbia rä u nä kä calm down, calm down. igakwĩnyihia hata kanyau hĩhĩhĩ. ũrenyihia kĩ Eh. ndombe ũnengere mbia ciakwa Nĩ ciarĩ ciga nä ngiri ithano nũ ũĩ Eh? we wĩ ũnjũria atĩa Ĩ- mwangi wa ica kũhana atĩa rũciũ Nyenyenyenyenyenyenye, wana atĩa rũcinĩ rehai mbia ciakwa nä ti ngiri ithano ĩni niä nguona atä rä rä Eh. nä ngå kå nengera mbeca ciaku Yes. sawasawa Ĩni. ndä getha ngå nengere mbeca ciaku rä Mm. ngombera ngiri ithatå ä

Hodi kuo. Ngai nda- Ũcio nĩ ũngĩ ndĩrona. woka kũndai rĩu. Ĩ- Yes, bwana asifiwe. amen. Eh, mũkiriega. ĩ, nĩ kwega mũno Eh, nĩ ndakena mũno nĩ kũmũkora. Nĩ kwega mũinjilisti. Ĩ, Ĩ, Okay, rĩu-rĩ, no woka- sawa. woka ihinda rĩrĩa rĩagĩrĩire Ĩ. hoera buratha ũyũ-ĩ ena tempa ya mbei ikũrũke Ndĩrahoerwo ndũrĩhe mbi- mbia ciakwa. Ĩ, Ndĩrahoerwo rĩu nĩ thĩ mahoerwo- ndũraigua ameguswo na roho mtakakitu We, ndugu, nĩ kĩ kĩũru? Andũ aya ndamakombeire mbia ciakwa. o kĩambĩrĩria kĩa mweri makĩnjĩra atĩ cukuru matirĩhĩte ngĩmanengera mbia Ĩĩ. rĩu nĩ maregete kũndĩha niĩ ona ndaigua ta ingiuma na mwana ũyũ wao nyinũke nake gwakwa a ĩhĩ ũguo hau tũtikinyĩte rĩu rĩ o ũkĩaragia ũhoro wa mbeca rĩ ithe wa wainaina Ĩĩ. ndĩrarĩ haha ira nĩguo na ndĩramũtigĩra kĩrĩkanĩro Ĩĩ. nĩ mũrathomire nĩ tũthomete nĩ tũthomete gũthoma tũthomete biũ tũthomete biũ

haha mangĩrĩti ikũmi na inyanya-rĩ haha danieli aikirio irima rĩa magui na mũtimũ rĩerĩ ũhoro ũcio nĩ ũrangenirie mũno na ũranyonia nĩ ma nĩ wega gũtũrĩra ngai ũrĩa tũhoyaga kũu gĩthumo ithe tokuo moses odhiambo nake ategagĩra thamaki amen ũguo nĩguo mũrathomire sawa nyina wa wainaina ũrathomirie atĩa we niĩ na ndĩrathomire no na haha kũng'ũ inyanya ndĩracoka ndĩramenya atĩrĩrĩ ti andũ othe metagwo joshua ta rĩu hena andũ angĩ macokete kuga nĩ joshua nĩ megũtwara andũ kanani makinya na haha ũũ Red Sea rĩ nona haha re- ri- kĩrĩa River Tana makinya hau River Tana rĩ makagwa kana rĩngĩ rĩ mapu ĩkora Ĩĩ. ũgakora andũ matinakinya kũ nĩguo matinakinya kanani Ĩĩ, Ĩ- ona ona irũngũ ikũmi na inyanya onayo rĩ nĩ tũrathomire na ĩratwaka mũno Ĩĩ. Ĩĩ, Oh. ĩĩ, He, ũyũ kweri nĩ mũciĩ Nĩ- nĩ ndakena atĩ nĩ mũrathomire baibũ ĩĩ. no kaĩ ũguo tiguo yugaga ĩ Eh, rĩu teka ũguo nyina wa wainaina ĩ Ĩĩ. tamĩrehe baibũ ĩyo Kai, ũraigire kũ tũraigĩte kũ rungu rwa ũrĩrĩ sawa reke ndore Ĩ, rora rora rora rora Ĩ, nĩ wega mũno rĩrĩ Ĩ, nĩ ũguo wagĩũka Ĩ, na nĩ ũtũkenagia mũno nĩ ũtwakaga kĩroho No, ĩno Ĩ, ĩno ĩ, ĩno ĩ, Hĩ, atĩrĩrĩ ĩno nĩ baibũ ĩ, nginya ĩna rũkũngũ ema rĩu rĩ ĩ, ndĩratigire ndamwĩra ĩ. mũthome thaburi 121 Oh. nĩ hau nĩ hau thaburi Ĩĩ. icio ciothe tũtinahota tũtinakorwo twathiĩ hau tũrathire irũngũ anastasia mangirĩti na tũtinakinya kũngũ na kũng'ũ tũtinakinya hau rĩu rĩ Eh. teku tũhingũre ĩ Ĩ, tuone ũrĩa ĩraiga bwana asifiwe ĩ, amen ĩni ĩratwĩra atĩrĩrĩ ũteithio wakwa rĩ ũngiuma nakũ umaga kũrĩ mwathani jehova mũmbi wa igũrũ na

ngĩona ndĩcihithe hau mbeca ici nĩ iria niĩ ndamakombeire ambei mũrehe mbeca ici aya ciakwa rĩu rĩ niĩ nguona tũtigĩre ĩ rĩu ndĩmũtigĩre ĩĩ ambai mũnjĩre ma nĩ Ĩĩ. ngũmũnengera mbeca ici ĩĩ tũ- tũtinathoma mũtinathoma ĩĩ koguo twaria ma nĩ ũgũtũne biũ Ĩĩ. tũtinathoma tũtinathoma mũtinathoma Ĩĩ. rĩu nĩkĩo ndauga atĩrĩrĩ Ĩĩ. mũciĩ ũyũ wanyu Ĩĩ. hena ngoma Ĩĩ. no cio ngoma nĩwe ndĩrenda tũrute Ĩĩ. mũthenya wa ũmũthĩ nĩguo ta rĩu turiai maru ndĩmũhoere aya sawa nĩ twaturia haya na mucokere thutha wakwa ĩĩ tũcokere thutha waku ndirauga uguo ndauga mucokere thutha wakwa ndinamwira muke thutha wakwa oh, sawa sawa Oh, tũcokere sawa. sawa ini haya Haya. ti uguo Ti ũguo. tutianjĩtie Tũtianjĩtie. Ah! Ah! ũũma wa mĩciĩ itũ ngotoko ona njambanio ndĩakagwo ta ya wakinĩ